ס'געווען א פאר פאלק, און דער מאן האט פרובירט פרייליך צו מאכן די ווייב, און די ווייב האט נישט אויפגעהערט צו קרעכצן, ווייל זי איז געווען זיצן א גאנץ טאג ביים פענסטער, זי איז געגאנגען ליידיג און געקוקט א גאנץ צייט האט זי געזען ווי דער שכן קומט ארויס און גייט אריין פון די קאר און גייט ארויס פון די קאר, און אינדרויסן קריגט מען זיך נישט, און ווער ס'קריגט זיך אויפן גאס איז שוין איז שוין כ'ווייס נישט, עפעס איז שוין געשען, עולם גולם. אינדרויסן זעט אויס זייער פיין, און און זי זיצט ביי די פענסטער און זעט ווי די די פאר פאלק קומט אראפ, און זיי גייען צו די קארס, זיי פארן אוועק, און די דמיון טראכט זיך שוין, זיי פארן יעצט טשילן, זיי פארן יעצט האבן פאן, און און זי זאגט אלץ פאר די מאן, ווייסט אונז גייט, דו טראגסט מיך קיינמאל נישט אין ערגעץ, און דו גייסט קיינמאל, און די מאן זאגט איך בין גרייט צו גיין מיט דיר ווי דו ווילסט, איך ווייס נישט, איך קום פון א שטוב וואס מען גייט נישט, און אדרבה זאג מיר, פרעג דיין שוועסטער, פרעג א שכן, ווי גרייט צו גיין? ווי גייט מען? ווי גייט מען ביינאכט? ווי ווי גייט מען זיך פאר? ווי זענען די אלע מענטשן וואס פארן אוועק מיט די קאר? ווי גייט מען? שוין זי געטראכט, זי שעמט זיך, זי שעמט זיך נישט אבער זי די אויגן גייט איר ארויס איר שכן, פארצייל די מעשה, קענסט נישט די מעשה? האסט שוין לאנג נישט געהערט, דארפסט עס הערן נאכאמאל, דארפסט עס הערן, גדלי' די האסט געהערט די מעשה? די האסט אויך א שכן וואס גייט און קומט? און די טראכסט אלץ ווי גייען זיי? ווי גייען זיי? בקיצור, די די פרוי האט שוין נישט אויסגעהאלטן און זי שטייט אין קיווע ביים פענסטער און זי האט שוין געוואוסט אז צוויי מאל א וואך, דינסטאג נאכט און דאנערשטאג נאכמיטאג, זיי גייען אראפ און ער גייט מיט די קאפי מיט די שאל אזוי אויף די אויף די אקסל און זי מיט די פאקעט בוק, ס ה די אויגן איז ארויסגעפאלן פון פלאץ, זי האט געטראכט איך גיי איך גיי אריינקלאפן צו מיין שכן און איך רעד מיט איר, איך וויל איר פרעגן ווי גייט מען, איך וויל אויך גיין מיט מיין ערגעץ. אבער זי האט זיך געשעמט און זי איז געזיצן ביים פענסטער און קוקט וואך נאך וואך, וואך נאך וואך, ביז זי האט שוין געשפירט ווי עד כאן, כולי כל הקיצין, ס'איז געענדיגט. זי קלאפט ארויף דאנערשטאג צופרי און זאגט זיך, סארי, איך שטופ מיך אריין מיין נאז, עכט דארף איך נישט קוקן, עכט דארף איך נישט מיטהאלטן, אבער איך, דו מוזט מיר העלפן. איך האב א פיינע לעבן מיט מיין מאן, אונז אלעס איז פיין און וואויל, אבער.

זי איז אהיימגעקומען, צוגעמאכט די טיר, געקושט די מזוזה, שכוח הייליגער באשעפער, איך דארף נישט קיין העלפ, און איך בין פרייליך דא, אבער אזוי איז עס, מענטשן מיינען זיך, איך וואלט ווען געקענט בעסער חתונה האבן, א דמיון וואס זייער אסאך מענטשן זענען מיט דעם געשלאגן, איך וואלט געקענט בעסער חתונה האבן.